Çünki Gahryman Arkadagymyz hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyz halkyň ynam-ygrarynda ynsanperwerligiň, abadançylygyň, parahatçylygyň buýsançly mekanyna öwrülen Türkmenistan döwletimiziň dünýä ykrarynda ýaşaýar hem-de türkmen halkynyň bagtyýar ertirine uzaýan ak ýoluna şugladar şamçyrag bolup ýalkym saçýar. Hormatly Prezidentimiz Gahryman Arkadagymyzyň taryhy gadamlaryndan gözbaş almak bilen, ýurdumyzy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň täze rowaçlyklaryna besleýär. Raýdaşlyga, ynsanperwerlige, mähribanlyga, parahatçylyga, hoşmeýillige beslenip deňimizden ötüp giden iki müň ýigrimi törünji ýyl, Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy diýlip atlandyrylan ýyl hem Watanymyzyň hem-de halkymyzyň durmuşyndan ýatdan çykmajak taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Arkadagly Watanda, hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz bilen geçilen hem geçilýän ýollar, menziller, ykballar, şanly wakalar türkmen bagtydyr hem-de berkarar Watanyň dünýä ykrarnamasydyr. Muňa mähribanlyga, parahatçylyga, hoşmeýillige beslenip deňimizden ötüp giden iki müň ýigrimi törünji ýyl Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda we pudaklarynda amala aşyrylan şöhratly wakalaryň mysalynda aýdyň göz ýetirmek bolýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da Türkmenistan bilen dünýä döwletleriniň arasynda ykdysady, syýasy, medeni gatnaşyklar täze eýýamyň ruhunda ýokary derejede alnyp baryldy. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan dünýäniň ençeme abraýly guramalary bilen ýokary derejeli hyzmatdaşlyklary täzeçe ruhda ýaýbaňlandyrdy. Çünki, Bitarap syýasaty ýurdumyzy halkara derejesinde täze belentliklere göterýär. Iki müň ýigrimi dördünji ýylda-da Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň oýlanyşykly başlangyçlary bilen Bitarap Türkmenistan sebit we dünýä möçberinde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmegiň, durnuklylygy gorap saklamagyň meseleleri boýunça öz tekliplerini halkara jemgyýetçiligine aýan edip durdy. Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň halkara münberlerinde dünýäniň ykbalyny özgerdiji çuňňur mazmunly taryhy çykyşlary halkara jemgyýetçiliginde uly kanagatlanma döretdi hem-de umumadamzat gymmatlyklaryna uly goşant goşýan şahsyýet hökmünde Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiziň mertebesi halkara derejesinde täzeçe öwüşginde zamanabap belentliklerine göterildi. Şeýle hem, Arkadagly Gahryman Serdarymyz dünýä ýurtlarynyň ençemesinde döwlet saparynda bolmagy we Türkmenistanda dünýä liderleriniň ençemesini kabul etmegi, birnäçe il-ýurt bähbitli derwaýys resminamalara gol çekişmegi Watana, halka belent söýgüsinden aýdyň nyşandyr. Çünki, Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň dünýä ýüzündäki belent sarpasyndan rowaç alyp, beýik ösüşlere eýe bolýan ýurdumyzyň Bitaraplyk mertebesinden şöhratlanyp, türkmen halky maddy we ruhy özgerişlerde täze belentliklere göterilip, dünýä döwletleri bilen dost-doganlyk, parahat, agzybir, asuda gatnaşyklarda, halkara derejesinde bolelin durmuşa eýe bolýar. Eýsem, degişli döwrüň içinde, Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň halkara derejeli sylaglaryň we hormatly atlaryň, orden-medallaryň birnäçesi bilen sylaglanmagy türkmen halkynyň kalbynda beýik şahsyýet hökmünde hormatly Prezidentimize buýsanjyny, söýgüsini

Türkmenistan bilen dünýä döwletleriniň arasyndaky ykdysady hem-de medeni hyzmatdaşlyklar täze eýýamyň ruhunda täze belentliklere göterildi. Doganlyk hem-de goňşuçylyk gatnaşyklarda täze taryhy sahypalar açyldy. Muňa iki müň ýigrimi törünji ýylyň on birinji sentýabrynda Serhetabat, Turgundy demir ýol geçelgesiniň türkmen-owgan serhedindäki uzynlygy bir ýüz ýetmiş ýedi metrlik demir ýol köprüsiniň açylyp ulanylmaga berilmeginiň, Mary welaýatynda Şatlyk bir gaz gysyjy desgasynyň düýbüniň tutulmagynyň, Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň taslamasynyň, Arkadagyň Ak ýol bilen Serhetabat, Hyrat gaz geçirijisiniň, Serhetabat, Hyrat optiki-süýümli aragatnaşyk geçirijisiniň, Turgunly demir ýol bekediniň gury portunda ammarlar toplumynyň, Turgunly, Hyrat demir ýolunyň birinji tapgyrynyň Turgunly sanabar böleginiň gurluşyk işlerine badalga berilmeginiň, şeýle hem Türkmenistan, Owganystan, Pakistan elektrik geçirijisiniň taslamasynyň birinji tapgyrynyň durmuşa geçirmegiň çäklerinde Owganystanyň Hyrat welaýatynda ýerleşýän Nur El Jahad elektrik bekediniň işe girizilmeginiň mysalyna-da aýdyň göz ýetirmek bolýar. Degişli döwrüň içinde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiziň halkara energiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge goşýan goşandy bimöçber boldy. Diňe bir ýurdumyzyň milli energiýa baýlyklaryny dünýä bazaryna dürli ugurlar boýunça çykarmak baradaky tagallalary bilen däl, eýsem, halkara energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek baradaky başlangyçlary bilen hem berkidildi. Ähli ýyllarymyzda bolşy ýaly, Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda hem dünýä döwletleriniň ençemesi hem-de abraýly halkara guramalary bilen Türkmenistanyň energiýa howpsuzlygy babatda alyp baran beýik işleri munuň aýdyň subutnamasy boldy. Nebitgaz pudagyny giň gerimde ösdürmäge we onuň halkara energetika ulgamyna işjeň goşulyşmagyna gönükdirilen syýasat üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şu ýylyň sentýabrynda Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisiniň esasy tapgyry bolan Arkadagyň Ak ýoly bilen Serhetabat-Hyrat gaz geçirijisiniň gurluşygyna badalga berildi, şeýle hem energetika, ulag-aragatnaşyk pudaklarna degişli iri desgalaryň açylyş we gurluşygyna badalga bermek dabaralary geçirildi. Bu şanly wakalar türkmen-owgan hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň yzygiderli pugtalandyrylýandygyna şaýatlyk edýär, şunda Gahryman Arkadagymyzyň tagallalaryna aýratyn orun degişlidir. Milli energetika ulgamynyň kuwwatly depginde ösdürilmeginde Arkadagly Gahryman Serdarymyz täze energetika strategiýasynyň düýp mazmunyny düzdi we türkmen energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna eksport edilmeginiň artdyrylmagynyň täze eýýamyň ruhunda baş ugruny kesgitledi. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň sahawatly çözgütleri netijesinde türkmen togunyň eksport edilmegi ýa-da ynsanperwerlik kömegi bilen berilmegi türkmen döwletiniň sarsmaz kuwwatynyň aýdyň mysallaryna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli syýasatyny üstünlikli dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň täze çözgütleri netijesinde uly ösüşlere eýe bolan Türkmenistan döwletimiziň çar künjeginden dünýäniň aňrybaş ösen tehnikalary bilen enjamlaşdyrylan elektrik öndürijileriň gurluşygy giň gerimde ýaýbaňlandyryldy we ýaýbaňlandyrylýar. Arkadagly ýyllarda

Energetika ulgamynda amala aşyrylan beýik işleriň mysalyna-da aýdyň göz ýetirmek bolýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň iki müň ýigrimi törünji ýylynda hem himiýa senagaty-da ýokary ösüşlere eýe boldy. Ýurdumyzda bar bolan ägirt uly tebigy serişdeler, Pudakda döredilen ýokary tehnologiýaly düzüminiň mümkinçiliklerini himiýa senagatynyň eksport kuwwatlyklarynyň has-da ýokarlanmagyny üpjün etdi. Täze zawodlary gurmagyň we ozal hereket edýänleriň durkunyň täzelenmegi netijesinde himiýa senagatynda ep-esli öňegidişlikler gazanyldy. Bu ulgamda mineral dökünleriň, azodyň, Natriý sulfatyň, tehniki ýoduň, tehniki uglerodyň önümçiligi oba hojalyk isleglerine laýyklykda ýokarlandy. Şeýle hem himiýa önümlerini we çig malyny öndürýän hususy kärhanalary gurmak we işini ýola goýmak, telekeçiligi ösdürmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça döwlet tarapyndan maksatnamalaýyn işler alnyp baryldy. Dürli ýyllarda Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen gurlup ulanylmaga berlen himiýa önümçilik pudaklarynyň hem-de döwrebap tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan Türkmenabatdaky himiýa zawodynyň, Tejen karbamid zawodynyň, Mary karbamid zawodynyň, Hazar himiýa zawodynyň, Balkanabat we Bereket ýod zawodlarynyň, Guwlyduz kombinatynyň, Maraazot, Garabogaz sulfat önümçilik birleşikleriniň, Garlyk kaliý dag magdan toplumynyň we beýleki himiýa kärhanalaryň önümçiligi has-da ýokarlandyryldy. Eýsem, şeýle guwandyryjy netijeler ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga uly goşant bolýandygynyň aýdyň mysallarydyr. Haýsy ýurt ykdysady taýdan täze belentliklere göterilýän bolsa, şol döwletde, Halkyň ykbaly gülleýär. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da ýurdumyzyň senagaty üçin zerur bolan elektron enjamlarynyň önümçilik pudagynyň ösdürilmegine aýratyn üns berildi. Şoňa görä-de, häzirki wagtda ýurdumyzda elektron enjamlarynyň dürli görnüşleriniň önümçiligi boýunça kärhanalar herekete girizildi. Maksatnama esasynda dürli serişdeleri, Gün energiýasyny elektroenergiýa geçirmek üçin enjamlary, fotoelektri, elektron serişdelerini, awtomat enjamlaryny, yşyklandyryş gurallaryny, led lampalaryny, elektroenergiýanyň sarp edilişini ölçemek üçin gurallary, şeýle hem beýleki elektrotehniki enjamlary öndürýän kiçi kärhanalaryň işi has-da kämilleşdirildi we

taýsyz tagallalar netijesinde Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda, ýurdumyzyň ulaglar we aragatnaşyk ulgamynda amala aşyrylan beýik işleriň mysalynda-da aýdyň göz ýetirmek bolýar. Degişli ulgamda Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny berkidýän, bahasyna ýetip bolmajak beýik işler amala aşyryldy. Watanymyzyň demir ýollary, howa ýollary, gara ýollary we deňiz ýollary pudaklaryna döwlet tarapyndan satyn alnyp berlen Dünýäniň ösen tehnikalaryna nazar aýlanyňda-da, göz ýetirmek bolýar. Belläp geçişimiz ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň halkara derejesinde alyp barýan beýik işleri netijesinde ulag we aragatnaşyk ulgamynda amala aşyrylýan beýik işler bimöçberdir. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy şygary astynda geçýän şu ýylyň aprelinde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň gatnaşmagynda Aşgabat, Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen, Mary bölegini ulanmaga bermek dabarasy bolsa munuň aýdyň mysalydyr. Uzynlygy alty ýüz kilometre ýetýän awtobanyň ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň ulag ulgamynyň geçirijilik ukybyny we logistik hyzmatlarynyň hilini düýpli ýokarlandyrmaga, awtoulag ýük daşamalaryny artdyrmaga, milli ykdysadyýetiň okgunly ösüşine ýardam eder. Döwlet hem halkara ähmiýetli ýollaryň gurlup ulanmaga berilmegi bilen bir hatarda, welaýat, etrabara derejedäki ýollaryň gurulmagy babatda-da netijeli işler alnyp barylýar. Çünki, döwletimiziň halk hojalyk toplumynyň okgunly ösüşi netijeli hereket edýän ulag düzümi bilen hem aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ýollaryň giň gerimli gurluşygy ähli sebitlerde täze iş orunlarynyň döredilmegine, welaýatlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň amatly bolmagyna, ýurdumyzyň çäginden geçýän üstaşyr awtoulag akymlarynyň artmagyna ýardam berýär. Iki müň ýigrimi dördünji ýyl Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýyly hem demir ýol ulgamynda şöhratly wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýurdumyzyň demir ýol ulagy pudagynyň geçirijilik ukybyny artdyrmak, maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak üçin ulag-kommunikasiýa toplumynyň ýolbaşçylarynyň öňünde möhüm wezipeler goýdy. Ulagyň bu görnüşi uzak aralyga köp möçberde ýük daşamakda esasy orny eýeleýär. Onuň bu möhüm ähmiýetini göz öňünde tutup, demir ýol düzümleriniň işini kämilleşdirmek, ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek ileri tutulýan wezipe bolup durýar. Ulagyň bu görnüşini ösdürmegiň strategiýasy dolandyrylyşyň häzirki zaman ýörelgelerini ornaşdyrmaga, serişdeler binýadyny yzygiderli döwrebaplaşdyrmaga we hereket edýän düzümleri netijeli ulanmaga, ýolagçylara ýokary hilli hyzmat etmäge, olaryň howpsuzlygyny, işgärler üçin talabalaýyk iş şertlerini üpjün etmäge gönükdirilendir. On birinji sentýabrda Serhetabat turgunly demir ýol geçelgesiniň türkmen-owgan serhedinde Uzynlygy bir ýüz ýetmiş ýedi metre deň bolan demir ýol köprüsiniň açylyp ulanylmaga berilmegi, Turgunly demir ýol bekediniň gury portunda ammarlar toplumynyň, Turgunly, Hyrat demir ýolunyň birinji tapgyrynyň Turgunly, Sanabar böleginiň gurluşyk işlerine girişilmegi Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň şöhratly taryhynda täze sahypany açdy. Munuň özi özara bähbitli döwletara, şeýle hem ähliumumy parahatçylygyň, abadançylygyň, ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň ýolunda möhüm wakadyr. Serhetabat, Turgunly demir ýol geçelgesiniň türkmen-owgan serhedinde demir ýol köprüsiniň gurlup ulanylmaga berilmegi bu ugurda nobatdaky ädimdir. Bu desga türkmen hünärmenleri tarapyndan ýokary halkara ülňülerine laýyklykda guruldy. Köpriniň gurluşygynda öňdebaryjy konstruktorçylyk we tehnologik çözgütlerden peýdalanyldy. Munuň özi iki dostlukly ýurduň ykdysadyýeti, tutuşlygyna sebitiň ulag düzüminiň ösüşi üçin täze mümkinçilikleri açýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň tassyklan ösüş maksatnamalaryna laýyklykda, paýtagtymyzda we welaýatlarymyzda täze howa menzilleriniň gurlup ulanylmaga berlendigini, we bar bolanlarynyň döwrebaplaşdyrylýandygyny buýsanç bilen ýatlap geçmek diýseň ýakymly. Muňa Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda täze halkara gatnaw ugurlarynyň açylýandygyny, syýahatçylyk hem-de söwda gatnaşyklarynyň giňelýändigini, dünýäniň iri howa kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak işleriniň yzygiderli ösdürilýändiginiň, dünýäniň aňrybaş uçarlarynyň döwlet tarapyndan yzygiderli satyn alnyp, halkyň hyzmatyna hödürlenilýändiginiň mysalyny-da göz ýetirmek bolýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da Türkmenhowaýollary bilen baglanyşykly beýik işler üstünlikli amala aşyryldy. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyçlary, döwlet Baştutanymyzyň ýadawsyz tagallalary esasynda Howa ulagynyň maddy-enjamlaýyn binýady kämilleşdirilýär. Ýurdumyzda öňdebaryjy enjamlar ornaşdyrylan täze howa menzilleri gurlup ulanylmaga berilýär. Şolaryň hatarynda geçirijilik mümkinçiligi sagatda bir müň alty ýüz ýolagça deň bolan Aşgabadyň Halkara howa menzilini, Lebap welaýatynyň Türkmenabat we Kerki şäheriniň Halkara howa menzillerini görkezmek bolar. Gysga döwrüň içinde Boeing kompaniýasynyň dürli kysymly howa gämileriniň birnäçesi we Airbus A üç ýüz otuz, iki ýüz P iki F kysymly iki sany täze ýük uçary satyn alyndy. Munuň özi milli awiakompaniýalarymyzyň dünýä bazaryndaky bäsdeşlige ukyplygyny ýokarlandyrmaga, ýük daşamalaryň we ýolagçy gatnawlarynyň çäklerini giňeltmäge şert döretdi. Paýtagtymyzyň Halkara howa menziliniň düzümleýin desgalary hem yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar. Onuň çäginde ýerleşýän desgalar dürli görnüşli uçarlary talabalaýyk saklamak, tehniki hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin niýetlenendir. Munuň özi ýük hem-de ýolagçy uçarlarynyň tehniki ýagdaýyny döwrebap derejede, halkara talaplara laýyklykda yzygiderli gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryny ýokary derejede dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Türkmenistanyň deňiz we derýa ulaglary pudagynyň işini täze eýýamyň ruhunda ösdürmek we kämilleşdirmek boýunça hem ençeme uzak maksatlaýyn işleri amala aşyryldy. Beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bir hatarda, Türkmenistan hem halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge, Söwda ýollaryny diwersifikasiýalaşdyrmaga gönükdirilen çäreleriň çäklerinde milli deňiz flotunyň kuwwatyny ýokarlandyrmaga uly üns berýär. Soňky ýyllarda türkmen tarapynyň buýurmalary boýunça döwrebap tankerler, täjirçilik maksatly gämiler guruldy hem-de ulanmaga berildi. Olaryň häzirki zaman talaplaryna laýyklykda, innowasion enjamlary deňiz ulagy boýunça ýük daşamalaryň iň ýokary talaplaryna laýyk gelýär. Döwrebap deňiz söwda flotuny döretmeklik maksady bilen, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň täze toplamlaýyn mümkinçilikleri barha giňeldilýär. Çünki dünýä jemgyýetçiliginde uly kanagatlanma döreden bu halkara deňiz porty Türkmenistanyň jümle-jahanyň kalbyna açylan ägirt uly deňiz derwezedir. Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody halkara hyzmatdaşlygyň çäginde öz kuwwatyny barha giňeldýär. Ýakynda Koreýa Respublikasynyň Korea Shipbuilding Industry Technology kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda bu zawodda ýük göterijiligi alty müň bir ýüz tonna deň bolan, halkara ölçeglere doly laýyk gelýän iki sany gury ýük gämisiniň gurluşygyna girişildi. Täze ýük gämileriniň gurluşygynyň badalga almagy Türkmenistanyň deňiz ulag pudagyny ösdürmekde we onuň deňiz arkaly daşamalaryň halkara bazaryndaky ornuny berkitmekde möhüm tapgyrdyr. Munuň özi ýurdumyzda öndürilýän önümleri öz gämilerimizde daşamaga mümkinçilik berer. Arkadagly ýyllarda Garaşsyz Türkmenistan döwletimizi gülledip ösdürmekde alnyp barlan işler netijesinde awtomobil ulaglary pudagyny kämilleşdirmek boýunça işleriň gerimi dünýä derejesinde giňeldildi. Aşgabatda açylyp ulanylmaga berlen halkara awtomenzili, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda has-da kämilleşdirilýär. Dünýäniň ösen döwletlerinden dürli kysymly awtoulaglaryň satyn alnyp, ýolagçylaryň hyzmatyna berilmegi halkymyzda Arkadagly Gahryman Serdarymyza bolan çuňňur söýgini has-da ýokarlandyrýar. Dünýä ülňülerine laýyklykda, tutuş ýurdumyzyň içinden çekilýän ýollardaky hereketleriň ýygylygyny peseltmäge mümkinçilik döredýän, silden goranyşy hem-de hereketleriň howpsuzlygyny üpjün edýän onlarça inženerçilik desgalaryny, ýagny häzirki zaman ulag aýrytlaryny, köprüleri we estakadalary öz içine alýan awtomobil ýollarynyň gurluşygy zamananyň ýol gurluşyk ulgamynyň esasy häsiýetnamasydyr. Aşgabat, Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygynyň täze tapgyrynyň, Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da üstünlikli dowam etdirilmegi Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň halkymyzy dünýä eşretleriniň elýeterli durmuşynda ýaşatmak ugrunda alyp baran beýik işlerinden aýdyň mysallardyr. Hormatly Arkadagymyzyň ajaýyp başlangyçlary bilen şöhratly ýyllarda, Ýurdumyz uly gurluşyk meýdanyna öwrüldi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hem-de şöhrata beslenip, deňimizden geçip giden iki müň ýigrimi dördünji ýylda-da Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda berkarar döwletimizde möhüm desgalaryň, ýaşaýyş jaý gurluşygynyň depgini döwrebap güýçlendirildi. Senagat desgalarynyň, döwrebap awtoýollaryň, köprüleriň birgiden guruldy. Önümçilik zerurlygy sebäpli ýurdumyzda gurluşyk harytlaryny öndürýän zawod-fabrikleriň sany hem yzygiderli artdyryldy. Ýurdumyzda gurluşyk serişdeleri bolan sementiň, keramzidiň, armaturanyň, metal flofirleriniň, plastmas we aýna süýümli turbalaryň, diwarlyk panelleriň, armirlenen bloklaryň, gurnalan demir-beton önümleriniň, diwarlyk beton daşlarynyň, örtük plitalaryň, Aýna önümçiligine, magdan däl önümçiligine degişli harytlaryň öndürilişi ep-esli ýokarlandy. Garaşsyz ýurdumyzda innowasion önümçilikleri döretmek boýunça gurluşyk-senagat toplumynda, himiýa senagatynda uly işler amala aşyrylýar. Döwlet ähmiýetli awtomobil ýollarynyň, Garabogaz-Köl aýlagynyň üstünden geçýän awtomobil köprüsiniň gurluşygy dowam etdirilýär. Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde Agyz suwuny arassalaýjy desgalar ulanmaga berildi. Bu desgalaryň işe girizilmegi ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmekde alyp barýan syýasatymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň güwäsidir. Şu ýyl türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy bilen ýurdumyzyň taryhynda gurlan ilkinji akylly şäheriniň dabaraly açylmagynyň bir ýyllygynyň ýokary derejede baýram edilendigi bellärliklidir. Mälim bolşy ýaly, Koreýa Respublikasynda geçirilen halkara sergide Arkadag şäheri üç sany baýraga, şol sanda iň tapawutlanan akylly şäher hökmünde baş baýraga mynasyp boldy. Häzirki wagtda şäheriň ikinji tapgyrynyň gurluşyklary dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça çäreleriň, geljekde-de ilerlediljekdigine aýratyn üns çekdi. Munuň özi halkymyzyň abadançylygy baradaky aladanyň döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugur bolup durýandygyny ýene-de bir gezek aýdyň tassyklaýar. Diýarymyzyň iň bir ajaýyp künjeginde, gojaman Köpetdagy etekläp oturan gadymy Oguz ýaýlasynda täze şäher, innowasion täzeliklere baý, ekologik taýdan arassa, Tehnologiýanyň iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen sanly ulgamyň hereketi ýola goýlan Akylly şäher konsepsiýasyna esaslanyp bina edilen, Arkadag şäherinde mähribanlyga beslenip, deňimizden geçip giden iki müň ýigrimi dördünji ýylda bolup geçen taryhy wakalar, toý-baýramlar hem Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynyň şöhratly wakalaryna öwrüldi. Muňa Arkadag şäherinde Wena balynyň, Medeniýet hepdeliginiň hem-de birnäçe halkara festiwallaryň, forumlaryň, saglyk ulgamyna degişli halkara maslahatlaryň we beýlekileriň mysalynda aýdyň göz ýetirmek bolýar. Eýsem, Arkadag şäheri, bagtyň şäheri. Arkadag şäheri, ykbal şäheri. Arkadag şäheri, gudrat şäheri. Arkadag şäheriniň şan-şöhratynyň asyrlara, eýýamlara ýaň saljakdygyny buýsanç bilen aýdyp bolar. Mähriban Arkadagymyzyň döwrebap şähergurluşyk taglymatyny üstünlikli dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da gözel Aşgabady dünýäniň iň ösen döwletleriniň paýtagtlarynyň deňinde ösdürmek aňrybaş binagärlik keşbi bilen Taryha müdimilik giren Gündogaryň beýik şäherleriniň derejesinde täze belentliklere götermek şähergurluşyk çözgütleriniň baş daýanjy boldy. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da paýtagt şäherimiz Aşgabat gurulýan, gözelleşýän hem-de dünýäniň iň ösen döwletleriniň paýtagtlary bilen bäsleşýän merjen şäherleriň aýdyň nusgasydygyny görkezdi, eýsem, gurlup ulanylmaga berlen Ymaratlar, şaýollar, köprüler paýtagtymyzyň binagärlik keşbine gözellik goşmak bilen, ruhy hem mazmun taýdan özara sazlaşýan hem-de beýik ösüşler bilen sazlaşýan jadylaýjy ýaşaýyş mukamyny döredýär. Gahryman Arkadagymyzyň kalp gözelliginden ylham alýan Aşgabat şäheri, Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda hem merjen binalarynyň barha artýanlygy bilen gözelleşdi. özi gördi. Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ajaýyp başlangyçlary bilen Aşgabat şäheriniň görnükli ýerinde, Köpetdagyň belent gerşinde, Magtymguly Pyragynyň mertebesi ýaly belentlikde, depesi asmana ýetip duran belent ýadygärliginiň Arşy heýkeliniň dikeldilmegi we iki müň ýigrimi dördünji ýylyň On ýedinji maýynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Magtymguly Pyragy medeni seýilgähi bilen bir günde açylyp ulanylmaga berilmegi ähli ýürekleri buýsançdan doldurdy. Dünýä jemgyýetçiliginde uly kanagatlanma, ylham, joşgun, uly tolgunma döretdi. Başyny asmana diräp oturan bu heýkel Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň söz sungatyna, şygyrýetine, halkyň ruhy gymmatlyklaryna nähili belent hormat goýýanlygynyň ýene-de bir gezek aýdyň subutnamasy boldy. Şeýle hem, beýikleri diňe beýikleriň beýgeldip bilýändiginiň aýdyň güwänamasy boldy. Çünki dünýäniň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň mertebesini Daglar deýin belentliklere göterip, Gahryman Arkadagymyz hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyz dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde iki müň ýigrimi törünji ýylda-da täze belentliklere göterildi. Çünki beýikleri beýgeldenleriň özi hem şonça belentliklere göterilýär. Gahryman Arkadagymyz Döwlet oba hojalygyny ösdürmek üçin köp işleri geçirýär. Ýöne gazanylýan üstünlikleriň aňyrsynda, ilkinji nobatda, adamlaryň halal zähmetiniň, olaryň işe höwesiniň, öz Watanyna söýgüsiniň durandygyny ýatlamak zerurdyr. Şonuň üçin hem, biziň işlerimiziň hemmesi ak ýürekli zähmetkeşleriň bähbitlerine gönükdirilendir diýip, uly hyjuw bilen aýdan sözleri Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da täzeçe öwüşginde rowaç alyp, ýurdumyzyň ähli ilaty bilen birlikde oba zähmetkeşlerini, Garaşsyz Watanymyzyň täze belentligine atardy. Çünki, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bagtyýarlyga beslenen türkmen halkyna, şol sanda halal türkmen daýhanyna işlemäge, döretmäge, gurmaga, toprakdan bol hasyl öndürmäge, eşretli durmuşda ýaşamaga döwlet tarapyndan ähli mümkinçilikler döredildi we döredilýär. Täzeçe ruhda gurlan we ähli amatlyklary bolan Täze obalar toplumlarynyň yzygiderli ulanylmaga berilmegi ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň juda ýokarydygyny şöhlelendirýär we ähli ýürekleri buýsançdan doldurýar. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyzyň ideýalaryny üstünlikli dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda iki müň ýigrimi dördünji Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da türkmen obasyny halkara derejesinde ösdürmek boýunça amala aşyrylan beýik işler oba zähmetkeşlerini bereketli türkmen topragyndan bol hasyl öndürmäge hyjuwlandyrdy. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň oba hojalygyny ösdürmekde alyp barýan beýik işleri netijesinde ýurdumyz häzirki wagtda öz azyk howpsuzlygyny üpjün edýän kuwwatly döwlete öwrüldi we öz öndüren gallasyny dünýä bazarlaryna çykarmaga giň mümkinçilikler gazandy. Türkmen daýhanynyň bu şöhratly zähmet ýeňişlerine Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiziň ekinleriň hasyllygyny artdyrmak we dünýäniň iň kämil, öndürijilikli tehnikalary bilen bu pudagy yzygiderli üpjün edip durmak, türkmen daýhanyna döredilýän giň mümkinçilikler esasynda Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda bereketli türkmen topragyndan bir million dört ýüz müň tonnadan gowrak Ak bugdaýyň bol hasylynyň öndürilip, Watan harmanyna tabşyrylmagy we şertnamalaýyn borçnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň sahawatly çözgütlerinden aýdyň mysallardyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda bazar gatnaşyklary we dünýä döwletleri bilen halkara derejesindäki söwda hyzmatdaşlyklary Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda hem giň gerimde ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň at-abraýynyň belende galmagy üçin ýüzden gowrak dünýä ýurtlary bilen söwda hyzmatdaşlygynyň täzeçe şertleri işlenildi. Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamak boýunça döwlet maksatnamasynda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmekde telekeçilere döwlet tarapyndan giňden goldaw berilmeginiň dowam etdirilmegi Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde möhüm ädimleriň biri boldy. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryny dowam etdirýän, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň sakawatly hemaýatlary bilen ýurdumyzyň paýtagtyny we welaýatlary ösdürmegiň toplumlaýyn milli maksatnamalarynyň çäklerinde tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli gurluşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilmeginde ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmekde, bazarlary ter gök önümler bilen üpjün etmekde, halkymyzyň köp sarp edýän önümlerini öndürmekde türkmen telekeçileriniň pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda hem goşandynyň uly bolandygyny belläp geçmek diýseň ýakymlydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň halkara derejesinde ösýän pudaklarynyň biri-de dokma senagaty we halyçylyk ulgamydyr. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda hem ýurdumyzyň dokma senagaty ulgamynyň düzüminde bar bolan ýüzlerçe edara-kärhanalaryň, şol sanda pagta egriji we dokma fabrikleriň, dokma toplumlarynyň, tikin fabrikleriniň, ýüpek öndürýän kärhanalaryň, aýakgap fabrikleriniň we göni gaýtadan işleýän zawodlaryň işi täze eýýamyň ruhunda enjamlaşdyryldy we ýokary derejede kämilleşdirildi. Halkymyzyň milli buýsanjy, nepis halylarymyzyň, döwrebap dokma önümleriniň hyrydary barha köpeldi. Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp başlangyçlary bilen Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde häzirki zaman tehnologiýasy bilen üpjün edilen pagta egriji we sintetik süýümlerden garyşyk ýüplük öndürýän fabrikleriň önüm öndürijiligi ýokarlandyryldy we şeýle kärhanalaryň ýene-de onlarçasynyň gurulmagy baradaky taslamalaryň işlenip düzülmegi ýurduň ykdysady kuwwatlylygynyň halkara derejesinde ýokarlanýandygynyň aýdyň mysallarydyr. Iki müň ýigrimi dördünji ýylda-da zähmet hem-de durmuş üpjünçiligi barada kanunçylygy özünde jemleýän çözgütleriň ençemesini kabul etdi. Elbetde, halkyň ýaşaýyş-durmuş şertiniň Watanyň ykbaly, geljekki ösüşleri bilen sazlaşandygy tebigy kanunalaýyklykdyr. Döwletimiziň at-abraýyny ýokary derejä ýetiren Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlary, döwletli tutumlary bilen ata Watanymyz kuwwatly döwlete öwrüldi. Milli ykdysadyýetimiziň yzygiderli ösdürilmegi ilatymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmaga şert döredýär. Jemi içerki önümiň durnukly ösüşiniň üpjün edilmegi ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň görkezijisi bolup hyzmat edýär. Döwlet maýa goýum syýasatynyň netijeliligini düýpli ýokarlandyrmak, maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilişini dowam etdirmek, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Durmuşa geçirilýän özgertmeler türkmenistanlylaryň bagtyýar durmuşynyň bähbidine gönükdirilen başlangyçlaryň üstünliklere beslenýändigine şaýatlyk edýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy Türkmenistany iki müň ýigrimi iki, iki müň elli ikinji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeler geljek ýylda-da dowam etdiriler. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň oýlanyşykly çözgütleri esasynda Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da ykdysady, maliýe, bank ulgamlarynyň sazlaşykly işlemegi, bu ulgamyň döwrebap kadalar esasynda ösdürilmegi ýurdumyzyň dünýä bazarlarynda abraýynyň ýokarlanmagyna, ykdysadyýete goýulýan maýalaryň durnukly artmagyna, halkyň abadançylygynyň ýokarlanmagyna itergi berdi. Täze ýylyň birinji ýanwaryndan bolsa aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberi ýene-de on göterim ýokarlandyrylýar. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da Gahryman Arkadagymyzyň, hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň öňdengörüjilikli çuňňur pähim-parasadyndan gözbaş alyp, bilim ulgamynyň işi hem halkara derejesinde täze belentliklere göterildi. Muňa deňimizden geçip giden şöhratly ýylda bilim ulgamy boýunça alnyp barlan tutumly işleriň, yzygiderli gurlup ulanylmaga berlen halkara derejesindäki bilim ojaklarynyň, täze-täze orta we ýokary okuw mekdepleriniň açylmagynyň, aspiranturalaryň we doktoranturalaryň işiniň yzygiderli kämilleşdirilmeginiň, mugallymlaryň aýlyklarynyň we talyp haklarynyň dowamly ýokarlandyrylmagynyň, mekdep okuwçylarynyň we talyp ýaşlaryň halkara olimpiadalaryna işjeň gatnaşyp, altyn, kümüş we bürünç medallara mynasyp bolmagynyň, ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň, olarda öwredilýän hünärleriň sanynyň artdyrylmagynyň, Täze-täze ýokary we ýörite orta mekdepleriniň açylmagynyň, bilim ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen okuw kitaplarynyň we gollanmalaryň neşir edilmeginiň, multimedia, lingafon, laboratoriýa enjamlarynyň, täze tehnologiýalaryň bilim ulgamyna giňden ornaşdyrylmagynyň, mekdebe ilkinji gezek gadam basan çagajyklara netbuk kompýuterleriniň sowgat berilmeginiň mysalynda aýdyň göz ýetirmek bolýar. Gahryman Arkadagymyzyň ynsanperwer çözgütlerinden ugur almak bilen, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda sagdyn durmuş ýaşaýyş şertini jemgyýete ornaşdyrmakda, türkmen halkynyň sagdyn jemgyýetçilik ruhy baýlygyny dünýä çykarmakda, dünýäde sagdyn jemgyýetçiligi berkitmekde saldamly goşant goşmakda, Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da ýurdumyzda netijeli işler alnyp baryldy. Muňa Türkmenistanda halkara ülňülerine laýyklykda yzygiderli gurulýan ençeme bedenterbiýe, zamanabap sport we saglyk toplumlarynda, Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da futbol, woleýbol, basketbol, hokkeý, welosiped ýöriş, ylgaw ýaryşlary, göreş, tennis ýaly sportuň meşhur ugurlary boýunça ýaryşlaryň geçirilmeginiň türkmen türgenleriniň halkara ýaryşlaryna gatnaşmagyna giň mümkinçilikleriniň döredilmeginiň we ýurdumyzyň meşhur türgenleriniň halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip, altyn, kümüş medallara, baýrakly orunlara mynasyp bolmagynyň mysalynda-da aýdyň göz ýetirmek bolýar. Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, sagdyn bedenli nesilleri ýetişdirmek babatda-da uly işler alnyp barylýar. Türkmenistan iri halkara we sebitleýin ýaryşlaryň geçirilýän merkezine öwrüldi. Mälim bolşy ýaly, GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň çözgüdine laýyklykda, Aşgabat şäheri Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri diýlip yglan edildi. Şunuň bilen bir hatarda, Aziýanyň Tennis federasiýasy paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň tennis toplumyny Tennis boýunça Aziýa sebitiniň okuw-türgenleşik merkezi diýip yglan etdi. Bu wakalar Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki abraýyny has-da belende göterdi. Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň çözgütleri esasynda-da, Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da ýurdumyzda jemgyýetçiligiň iň gymmatly hazynasy bolan adamyň saglygyny goramaga gönükdirilen işler, tagallalar bimöçber boldy. Arkadagly Gahryman Serdarymyz başlanan işleri döwrebap ösdürmek bilen saglygy goraýyş ulgamynda halkara derejeli işler amala aşyryldy. Saglyk merkezleriniň işinden şypa tapan raýatlaryň ýüregi hormatly Arkadagymyza hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyşlardan doly. Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly gymmatly kitaplary bolsa, ençeme dillere terjime edilmegi, şol sanda täze jiltiniň çapdan çykmagy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe-de dünýäniň lukmançylyk ylmynyň genji-hazynasyna bahasyna ýetip bolmajak goşant boldy. Halkymyzyň saglygyny goramak we bagtyýar ýaşaýşyny üpjün etmek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şoňa görä, ilata dünýä ülňülerine laýyk gelýän, elýeterli, ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlar hödürlenilýär. Bu işleriň ählisi keselleriň öňüni almak, anyklamak we bejermek boýunça öňdebaryjy tejribeleriň milli saglygy goraýyş ulgamyna giňden ornaşdyrylýandygyny görkezýär. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmegi adamzat jemgyýetçiligindäki belent ynsanperwerlik işlerden aýdyň nyşan boldy hem-de dünýä jemgyýetçiliginde uly kanagatlanma döretdi. Eýsem, bu gaznanyň döredilmeginiň maksady ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan goldamak bolup durýar. Howandarlyga mätäç çagalaryň saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek. Olarda Watana wepalylyk, ruhubelentlik, arassa ahlaklylyk, ynsanperwerlilik, halallyk ýaly belent ynsan häsiýetleriniň kemala gelmegi üçin amatly şertleri döretmek işleri Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da ýokary derejede alnyp baryldy. Eýsem, Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň mähriban ýüregi, Adamzat diýip urýar. Ynsanyýetiň ruhy dünýäsine aram bermek üçin, ähli köňüllerde, şol sanda howandarlyga mätäç çagalaryň geljekki ykbalyna ýalkym saçmak üçin urýar. Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň belent adamkärçilik, haýyr-sahawatlylyk, Ýörelgeleri ynsanyýete rehimdarlyk dünýäsi bilen sazlaşýar. Gahryman Arkadagymyzyň dowamaty Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň oýlanyşykly çözgütlerinden, aýgytly gadamlaryndan rowaçlanyp, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dünýä derejesinde ýokary tizlikde özgerýän döwründe, Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da milli medeniýetimiz, sungatymyz, şol sanda milli edebiýatymyz hem ösüşiň has-da täze belentliklerine göterildi hem-de türkmen halkynyň ruhy we medeni gymmatlyklarynyň täzeçe beýanyny açyp görkezýän çeper hem-de kämil sungat eserleriniň döredilmegine döwlet tarapyndan giň mümkinçilikler açyldy. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan bilen dünýä döwletleriniň ençemesiniň medeni gatnaşyklarynyň barha rowaçlanmagy, ýurdumyzda geçirilýän halkara aýdym-saz festiwallaryna, döwlet derejesindäki baýramçylyklara dünýä ýyldyzlarynyň, ýaş estrada aýdymçylarynyň, halk döredijiligi, folklor toparlarynyň gatnaşyp, milli sungatlaryny görkezmegi halkara jemgyýetçiligi tarapyndan türkmen medeniýetine, sungatyna, edebiýatyna goýulýan aýratyn hormatdan, mähriban Prezidentimiziň ýokary derejedäki halkara abraýyndan aýdyň nyşan boldy. Gahryman Arkadagymyzyň halkara derejesinde ak ýollary açmagy netijesinde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda, Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri dünýä döwletlerinde üstünlikli ýaýbaňlandyryldy. Arkadag şäherinde ilkinji gezek Medeniýet hepdeligi geçirildi. Diýarymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň ençemesine hormatly atlar dakyldy we Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden Türkmeniň Altyn asyry bäsleşiginiň ýeňijilerine baýraklar gowşuryldy. Iki müň ýigrimi dördünji ýylda Doglan güni halkara derejesinde bellenip geçilen Magtymguly Pyragynyň üç ýüz ýyllygynyň iki müň ýigrimi dört, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllarda Ýunesko bilen bilelikde belleniljek şanly seneleriniň sanawyna girizilmegi Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumynyň Ýuneskonyň Dünýäniň hakydasy atly gymmatlyklarynyň sanawyna girizilmegi Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleriniň Aşgabat şäheriniň dizaýn ugry boýunça Ýunesko-nyň döredijilikli şäherler ulgamyna girizilmegi iki müň ýigrimi dördünji ýylda gadymy Änew şäheriniň Türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi we oňa bagyşlanan dabaralaryň ýurdumyzda üstünlikli geçirilmegi, şeýle hem ençeme medeni maksatly binalaryň gurlup ulanylmaga berlmegi Pähim-paýhas ummany, Magtym Guly Pyragy ýylynyň şöhratly wakalary boldy. Gahryman Arkadagymyzyň Hakyda göwheri atly gymmatly kitabynyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Änew müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet atly çuňňur mazmunly kitabynyň hem-de birnäçe döredijilik eserleriniň halkymyza gowuşmagy iki müň ýigrimi törünji ýylyň iň bir buýsançly wakalary boldy. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Ýaşlar, Watanyň daýanjy atly gymmatly kitaby iki müň ýigrimi dördünji ýylda-da kalby buýsançdan doly türkmen ýaşlarynyň ýol görkeziji şugladar şam-çyragyna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň zamanamyzyň ruhy senasy bolup ýaňlanýan belent hyjuwly eserleri türkmen kalbynyň dünýä ýalkym saçýan şam-çyragydyr. Türkmen ruhunyň Arşda ganat açmasydyr. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň maglumat ulgamynyň täzeliklerini dünýä ýaýýan köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işi-de Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da halkara derejesinde kämilleşdirildi. Muňa täze-täze neşir önümleriniň açylmagynyň, Arkadag teleýaýlymynyň hem-de Arkadag gazetiniň işiniň ýokarlandyrylmagynyň, ençeme saýtlaryň we elektron neşirleriň işine badala berilmegi mysal edip görkezmek bolar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň syýahatçylyk ulgamynyň görkezijileri has-da guwandyryjy. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda dünýäniň ençeme ýurtlaryndan syýahatçylary, jahankeşdeleri, Ýewropa bilen gadymy Çyn-Maçyn aralygynda gatnan kerwen ýollarynyň yzy galan Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm çatrygy bolan Türkmenistan döwletimiziň taryhy we medeni ýerlerine syýahatçylygyň has-da kämilleşdirilmegi hem munuň aýdyň mysallarynyň biridir. Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp başlangyçlary bilen dünýä jahankeşdeliginiň we döwrebap dynç alşyň mekanyna öwrülen Awaza milli syýahatçylyk zolagy Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda hem taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Çünki bu günki gün Awazanyň gözel keşbi dünýä jahankeşdeleriniň ünsüni özüne gönükdirdi. Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli kämil çözgütleri esasynda gurlan Awaza milli syýahatçylyk zolagynyň keşbi Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda hem barha özgerýär. Bu milli syýahatçylygyň, halkara jahankeşdiligiň mekanyna öwrülen Awaza özüniň merjen binalarynyň köp öwüşginliligi boýunça gitdigiçe gözelleşýär. Muňa Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda gurlup ulanylmaga berlen binalaryň, desgalaryň, Merjen binalaryň, ymaratlaryň mysalyna-da aýdyň göz ýetirmek bolýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda geçen ýyl, ýagny iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi dördünji sentýabrynda ýokary guramaçylykly geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahaty, halk bilen häkimiýetiň mizemez bitewi düşünjediginiň ýene-de bir gezek aýdyň subutnamasy boldy. Maslahatda halkymyzyň ýaşaýyş şertlerini, durmuş şertlerini, zähmet şertlerini täze eýýamyň ruhunda täze belentliklere götermek barada birnäçe çözgütler kabul edildi. Eýsem, Halk Maslahaty ata-baba ruhy kökleri bilen sazlaşýar. Halkymyz ir döwürlerde bir döwletli işiň başyna baranda, akyldarlar, pähimdarlar bilen maslahatlaşypdyrlar. Halka, ýaşulylara sala salypdyrlar. Elbetde, maslahatly biçilen don bolsa, gysga bolmaýar. Muňa Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe alyp barýan beýik işleriniň mysalynda aýdyň göz ýetirmek bolýar. Nobatdaky Halk Maslahatynda ýurdumyzyň ösüşlerine we dünýäde şöhratlanmagyna mynasyp goşant goşan birnäçe raýatlaryna Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent atlaryň dakylmagy hem ynsan mertebesini dabaralandyrýan şöhratly waka boldy. Il-gün bilen bir howadan dem alyp, raýatlaryň zähmet we durmuş ýagdaýlaryny, isleg-arzuwlaryny ýakyndan görüp we duýup, halkymyzyň çuňňur söýgüsine mynasyp boldular. Muňa Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň halkyň arasyna ýygy-ýygydan çykyp, zähmet meýdanlarynda, çopan goşlarynda, daýhanlaryň ekin ýerlerinde, gazçylaryň, nebitçileriň, harby gullukçylaryň, medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda bolan halkyň hal-ýagdaýy bilen ýakyndan tanşan pursatlaryny synlanyňda-da aýdyň göz ýetirmek bolýar. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyz ajaýyp durmuşymyzyň gözbaşy bolan ýaşulularymyzyň, enelerimiziň, şöhratly Watanymyzyň bagtyýar geljegi bolan Ýaş nesliň, çagalaryň sarpasyny mydama belentde tutýar. Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyza ähli ýyllarda-da bolşy ýaly, Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da eneleriň bagtynda ýaşadylar hem-de käbelerimiziň tükenmez alkyşlaryna eýe boldular. Eýsem, ene ýüregi agzybirlik diýip urýar. Ynha, bu günki gün ene ýüregi

Mähriban halkyna, Watanyna, şol sanda azat, erkin, bagtyýar türkmen zenanlaryna behişdi durmuşy, eşretli ýaşaýşy bagyş etdi we bu işi Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da üstünlikli dowam etdirdiler. Ähli ýyllarymyzda bolşy ýaly, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştuanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan Watanymyzda ýaş nesilleriň, şol sanda çagalyk dünýäsiniň älemgoşar arzuwlary türkmen sähralarynyň baharda açylan läle-reýhan gülleri kimin gülleýär. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da her bir güni toý-baýramlara beslenen Watanymyzda Çagalaryň şadyýan gülküsi, aýdym-sazyň, toý-şagalaňyň sesi belentde ýaňlandy. Çünki aýdym-sazly, zehin bäsleşikli, festiwally ýurtda ýaşaýyş gülleýär. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen Türkmenistan çaga gülküsiniň, ene hüwdüsiniň parahatçylyk senasy bolup belentden ýaňlanýan agzybirligiň, ynsanperwerligiň, dost-doganlygyň gülläp ösýän bagtyýarlyk mekanyna öwrülendigini ýene-de bir gezek subut etdi. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýyly hem Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýürekleriniň Halkym, Watanym, bagtym diýip urýandygynyň subutnamasyna öwrülen wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Çünki, Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda-da Milli Liderimiz hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyz gije-gündiz halkyň aladasy bilen ýaşady. Bu günki gün bir döwlete gulluk edip, bir saçagyň başynda jem bolup, bir agza bakýan halkymyz mähribanlyga, Parahatçylyga beslenip gelen Täze ýyl baýramyny uly şatlyk, uly joşgun bilen belleýärler hem-de beýik pederleriň arzuwlan zamanasynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletinde ýaşaýandygyna buýsanýarlar hem-de şeýle eşretli durmuşa ýetiren Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyza ýüreklerinde tükenmez alkyşlar besleýär. Çünki bu gün türkmen halky jümle jahana ak ýoluny, bagtyýar geljege ykbalyny Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň amala aşyrýan beýik işlerinde görýär. Çünki Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýüregi, zamananyň ýüregi, Arkadagyň jöwher paýhasyndan dörän kämil taglymatlary dünýäde parahatçylyk söýüji ähli ynsanlaryň, ähli ýürekleriň, Ähli köňülleriň paýhas nurudyr. Asyrlardan, eýýamlardan müňýyllyklara buýsançly bakyp duran, adamzat paýhasyna dikilen belent başly sarsmaz, mizemez ýadygärlikdir. Goý, Täze ýylda-da Gahryman Arkadagymyzyň taglymatlaryny, ideýalaryny üstünlikli amala aşyrýan Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýiti pähim-parasady türkmen jemgyýetçiliginiň we dünýä halklarynyň bagtyýar ykbalynda, geçmişe-geljege ak ýolunda şamçyrag bolup, parlak güneş bolup asyrlardan asyrlara ýalkym saçyp dursun! Goý, Türkmenistan döwletimiziň şöhratly geljegi, halkymyzyň bagtyýar ertiri zamananyň serweri Gahryman Arkadagymyzyň, hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, il-ýurt bähbitli dünýä ähmiýetli beýik işleri mydama rowaç alsyn! Goý, Gahryman Arkadagymyzyň mähriban dowamaty Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň şan-şöhraty Asyrlara, eýýamlara ýalkym saçdyn. Goý, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda mukaddes peder ýollary baky dowamat dowam bolsun! Goý, täze iki müň ýigrimi bäşinji ýylda-da Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ylham gözelliginden rowaçlanyp, Älemgoşar öwüşginlere eýe bolýan täze eýýamda çagajyklaryň şadyýan sesleri, eneleriň küwzüleri jümle-jahanda parahatçylyk senasy bolup ýaňlanyp dursun! Goý, Täze ýylda bagtyýar halkymyzyň arzuw guşlary al-asmanda pelpelläp, giň äleme Türkmen bagtyny buşlasyn! Goý, Täze ýylda desterhanlaryňyz nazy-nygmatly, rysgally, durmuşyňyz mydama joşgunly, belent ykbally, maşgalaňyz abat, ojaklaryňyz otly, tagamlaryňyz datly, Gadamlaryňyz batly, köňülleriňiz owadan, menzilleriňiz abadan, kalbyňyz ylhamly, ýürekleriňiz melhemli bolsun! Täze iki müň ýigrimi bäşinji ýylyňyz gutly bolsun, eziz ildeşler! Täze ýylyňyz düşümli bolsun, mähriban adamlar! Toýlaryňyz toýa ulaşsyn, eziz watandaşlar!